kadwa nyiso gigi kaka chal kaka ng'eyogi ok matuturuok mani en nyatiti en ema kata kaneno mako nyako miluongo ni miaha chon ne ikudho mana mach ojende makore koa modundegi gin gi modo yien gi keti agola gini migoyo emimoro godo dhako mokendo Mani en odunga ma jaduong' mojony kaka koro adhini ma mosirorego kata kodhi ka nyawande kata odhi neno jaduong' mosiepne kata jaduong' e wadgi oluongi odugu odugu to en kong'o mar oseke nyiko ramogi ma en luth morito pacho ludh jaduong' man gi nyinge mara ni iluongo ni kojo O, gima neno mongeny maber ni mo okumba okumba ni en migeng'o kode wasigu Ka wasigu monjou kata umonjo wasigu to in go okumba gi gima iluongo ni tong' ma tong' maduong' iluongo ni abaja en to en mar dhi ka liel to nitie tong' modundo ma iting'o go okumba ma ka msigu dhi bayi kata gi luth kata gimoro Omame chiko. Igeng'o dendi. O kom moro abetie ka. Kom nyaluo. En jaduong' ok nyal go dala kata ng'ato ok nyal go dala ka onge kode. Ichikwa mar Ramogi. Nyaka ibed kod kom mar nyaluo. Ibedo kata gi le. Sorry. Le ok akelo ka. Nitie le nyaluo. ok le ma magonyo biro minyiewogi jagem dhi gamna le ni ginene kacha cha ididero kacha kod wer mar nyiedho koro gigi gin e gik mane ne joluo konyore kodgi to jaduong' maduong' kodhi ka kong'o ma yuore oting'o ne kom ni bathe en gorengo monyalo hoyogo kata lwang' ni yuore be kogweyo maber mogweye maber kochung' tineno mana ka yuorene mohoyo gorengo Tiendene omiye duong' ma korka dhako. Nyathino ito goya goya picha tibiro chudo. Koro gik man kagi mano to ratong'. Ratong'ni nitie maduong' go matin en ema nene jodongo bayogo matin ni to maduong' nitie. Maduong'ni en emar beto. Joluo nogo ngero ni yath motamo le tong'o, ratong' ok tim nadi? Ok tong', tiende no tin. Koro gigi tinde gima waluongo ni digital tamo wae. Bi nyathi pon kaka yale. Nyathi kia gima iluongo ni wer, ong'e njagi. Nyathi kia pany, pany chal gi wer to opogre. Koro gigi gin e gik ma wadak godo ma wa mag luo. Ma tong'ni en tong ojuogi en iluonge ni dindo maka an mago an ema goyogi to agogi kisani to dero hie hie hie te chande kucha dero ne en suto mar cham ji tinde pinge ni dero ok onyal betgo nikech jokuoye donjo iye ka ng'ato dak idhi bi donjo i dero ikia gimo kane dero to bende ikia kama entie to kata lana kaka inya donjo i dero to en ele ma kiting'o ne ng'ato timadhe ma nyasi gi gimomiyo mani mrembe ma mrembe ka iwano ng'ato kaka jomadongo man ka ting'e ni nyaka omadh manyasi to gima ochome godo ka ochome gi bondo ma bondo be ka iwano ng'ato to be nyaka omadh manyasi ma e le man gi kwer moloyo ledhi mantiegi ma e le nyaluo en emibaro kode yien ene chon to en emitong'o kode yath ma kata yath marom gi dagni kata utong'o dwe to mana matin tin nyaka chieng' biro podho nikech ka wi yath ka ng'eny to ka utong'e muchopi aker keke yath to koro ka wiye cha hinge to opodho koro jowadwa nyikwa ramogi o ma to odheru mon matinde wan godo sani ok onego odher gin gi traf to odherni en ema dhako piedho kode bel bolos bel maber ba an regi pong' moko mar masin magonyo biro ni idira gola odheru kata kod ndalo obwolo mobol i puodho dhako omuom mana mage odhero to ma to hamiero hamiero ni en ema komaki nyari idwa tero ni nyari kuon otede nitie madongo moko nitie miluongo ni rum oted kuon boket chiemo iye ka boluowe e ogudu gukuon mbotwe wiye ka to ka en madhi liel mar duoko to wiye ko otwe mana gi piene diel ka dipo ko wadu neno kwanyi ni ni ted ne ka wende biro to diel yango mana ni iye ka to wiye ne otwe mana gi gi pien diel mani dhi ko wadu itero ne chiemo ni wede iduoko nyare e wiya nyalo wil ma pok aneno mane moro nitie ka matunge ne ng'eny ma bende dwa eh, chalo matunge ne corona. ng'eny ni eto en mar juogi en gima ni iye Ka idiso juogi, kaka awinjo ka ugo mbaka moro ka, ni nyithindo tinde nyiewo lowo. E, gunda en e kama inyalo time msamgo komokoni mar juogi, kaka koro ubiro kaneni. Pod unyalo biro ka kata nasetho. To uwacho ni wadhi dala ogelo maduong' ma en kojo, to kacha tinde onge ng'ata en gunda. To ka nitie yawuot gweng'no kata nyikwaye, to dhi beta beta gundano. To ka gini nitie, to gini moket piny ting'olo gweno, to chwere remo mano mar juogi juogo kune to chiemo kanyo ochal yamo makwadho gik moko ni en to kinene en to nene erokamano jaduong' dake maparo nodong' ee dak ni en gi wachne dak nitie diriyo kata didek dak kosetho kaka mothoni mege ne kanoga bel mobuku gi buru miluongo ni benda buru to dak ka ngima En ema kawendi biro kaka koro un kani, en ema kong'o nitie. Chuoyo seke, jodongo madho malawra alawa. Kanyo ema dhako moro an ochung' to gwe- gwe- gweye yuore. To ng'ato chung' kacha gi ndawa mar kwese, to koro ofuke, yani imiye. Mano gima ni dak. Erokamano jaduong' Ariko kuom lero ni nyikwara Mogajwang' gik mantie nyimwa ka. Koro nyakwara Mogajwang' kineno abila kik iluor. Koro iseng'iyo gik man ka awanyisou ni wadwa puonjre kaka oganda Ramogi Ajwang' ne sidho jogi. Wantie Kogelo ma gin joka Kisodhi koro gidwa sidho yowuotgi ariyo ka. To jaduong' Ariko sam aneno ka sama achiel kuom joka Kisodhi donjo to mon oromonegi sigalagala. Tigo peke, ma to nyiso ang'o e kit Remo Gajwang'? Mano nyiso ni mon gin jo ne gin maradadi kendo dhako en e keyo ma kata nyako kopong' kamoro kodhi tedo kata uyoma ng'e ni mi jo uyoma puodho dhi kome cham koro mon aluongo awinjo ka kisungu luongo ni ladies first makna ni wan joluo to wan pok ne wanyolo ruodh mon to sama nyasi timre kama dhako ema giyo ogika yueche To kosegi oka yueche maber, to miel, to yueche gi fuke. Mana en nyasi ma watimo ni wuodwa, ma nyakwar kisodhi kowiny. Erokamano jaduong' Arik. Kwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo gima kamano miyo kinene kodonjo to mon tengo miel mane kit Ramogi Ajwang'. Jaduong' Ariko ka biro to aneno ka ipoko gimoro machal diel e tiend chiel. Jakwa Ramogi Ajwang' ding'e nang'o momiyo diel emipoko to rombo ok pok? O Mano juogi. Juo kwa joka Kusodhi, Kowiny, Kamuwiri. O awariwo kaka ta gi nyakwar nyala. Wan joka Muwiri waduto. Diel en mar juogi, en mipoko en juogi. Rombo jachien igalo godo jachien ni to diel ta wapoko mondo warwak godo wuodwa gi nyasi mondo mondwa oromne kamiel mondo ong'e ni warwake Erokamano jaduong' Ariko. E kwata Ukogot, nyikwa Ramogi winjo wach ma Kisodhi ka mang'eny. Samoro nitie nyikwa Kisodhi moko kuonde mathoth. Digidwar ng'eyo ni to Kisodhi ma koro go kom piny ka ma nyikwa Ramogi Ajwang' tung' pinje luo te neno ni. Kisodhi ni ne en ng'a? E, mano kaluwore gi chenro kaka bende onge seche migo kodo uh, history iwuoye history mar kisodhi akete machuok kaka asekete mbe e chien kacha Ni Kisodhi ka ng'ato penjo ne en ng'a? Kisodhi ne en kod yawuote. Yawuotego ema nitie. Koro mago e Kisodhi. Yawuotego wuoyi maduong' en Ogelo. Uh, ji ong'eyo ni Alego Kogelo nitie, to nitie Kogelo South Nyanza. Uh, wuoyi machielo iluongo ni Owiny. Owiny Sigoma. Entie uh, West Alego. Uh, nitie wuoyi miluongo ni Ager. Ager bende nitie i Central Alego koriwre gowiny kocha to giduto iluongogi ni joka, joka ruoth. Koro joka ruothgo gin joka Kisodi. Nitie eh, ng'ama iluongo ni Nyigoro to entie i Asembo. Ah, wantie gi ng'ama iluongo ni Nyakwa entie i Kisumo. Nitie ng'ama iluongo ni Ojuodhi entie i Gem. Kae Nyala to en wuod Atuol Koro athuol gi, gi, gi kisodhi gi jo- joka kwar. Koro nyala to ni- nitiere ei Alego ka to en tie South Nyanza bende. Iluongo gi ni jomo miluongo ni joka Ragedo, joka Mululu, joka Okelo gi joka Uyamo kod Kanyang'o. Mago gin nyala e imo. Erokamano kuom lero nyikwa Ramogi Ajwang'. To Samoro nitie gimo ma chichoga joka nyikwa Ramogi. wach ma jokaruoth samoro giluongre ni jokaruoth samoro jokowiny lernigi ni mane en mane samoro joka kisodhi mondo koro ji ong'e kae tiler yowiny ni en yowiny mane ogo ngero ni wang'i tek ka wang' okoko mno ka piero winy sigoma kose ma mane Mano in kare nikech owiny mane odonjo e Kenya kani.